Salam mähriban dostlar, gowymy ýa deýlen, janyňyz sagmy, her biriňize berk jan saglygy arzuw edýän. Mähriban dostlar, hormatly adamlar. Haramzada DBT toparyna tanamaýana ýokdur. Şu toparyň içinde meň adamlarymyň maňa ýiberen maglumatlaryna görä, Murat Kurbanow, Kaspirowski, Aý bölek. Üç suwarada. Kaspirowski diýlende Ýüzi ýapykly maskaly oglan. Tapylmaz öýtdümi nämemi, tanalmaz nöýtdümi? Ady Atamyrat, familiýasy Saparow. Segsen dördünji ýylyň oglany. Lebap welaýatyndan otuz birinji orta mekdepde okan. Maşgalaly bäş çagasyny taşlap, indem Türkiýede Stambulda biriniň ikinjisimi ýa biri onuň ikinjisimi bir zenanyň başyna ýene-de bela-apat getirjek bolup otyr. Türkiýäň içinde bular ondan mundan pul alyp yzyna gaýtaryp bermäni iki dogany bilen bilelikde hereket edýärlerdi. Kaspirowski öz oglanlaryny özi şugullap öz içindäki adamlaryny ýamanlap Murat Kurbanowy Her iki günden diýämi, her günden diýämi, kak pa vazmolşty diýär orta şoňkaýalyk e, ses ýazyjy enjamda gurnalan ses ýazgylary Murat Kurbanowyň dykgatyna ýetirýän eken. Kaspirowski ýaňşy derňegiň içinde žuçok goýýan eken. Şol ýerde ähli bolan gürrüňleri näme bolup geçen zat bolsa şolaň hemmesini alyp göni meni Murat Kurbanowa geçirýän ekeni. Murat Kurbanow bolsa meni alýadany kim DWT-den çykjak bolsa, ýene näme etjek bolsa, şo ses bilen meni şantažir diýen ekeni. Kimdir bir tankytlajak bolýar diýýär-de DWT-de. Seňki ne dogry şörde diýse ýok. Meňkini ýalňyşa çykarmaň. Meňkini dogra çykaryň. Bolmasa da ses ýazgyňyz bar diýip. Edir şolar ýalagam Kaspirowski Sadyk Karwana tanamaýanyňyz ýokdur. Şu Sadyk Karwany şantaj edýär. Munuň maşgalasynyň suratyny bir ýerden alýarmy, näme edýärmi imodan? Ýe sadyk kargo iberýän. Eger sen näme etmeseň, men seň maşgalaňy göni internete çykararyn diýär. Nur Muhammedem sadyk kargodan gorkup Allamrat Rahimyň gujagyna baryp ýatýar diýere gidip. Kaspirovskiý Illeri şantaž edinçäň bäş sany çagaňy iýe çyk. Çagajyklaň gözýaş döküp saňa garaşyp otyr. Çagalaňa ýekeje manat ibermeseň, pul ibermeseň, iber-de, täze ýyl ýetip gelýär-ä. Goýber täze ýylyna podarka. haramzadalygyňy etmedäni. Derňegiň içinde, ýaňky şu derňekde indi açylan zadyň içinde bir gizlinje syr bardy. O syry bari o dört adam bilýär. Ýaňky derňekde bu haramzadalar bir zenan maşgalany peýdalanjak bolýarlar. Öz haramhor işleri bilen. Ne barada diýýänimi düşünensiňiz-ä. Haramzadalar, size diýýän. Murat Kurbanow. Sen özüňe e, prawozashitnik diýdirjek bolup Fransiýanyň içinde hany gurnan zadyň? Derňek gurnadym diýdim. Neydi görkezsene şony. O bir wagtlar meni suda berjek diýdim. Menä entegem garaşyp otyryn golçy bilýada. Sen baý däl, sen gedaý diýerin. O arak efiriňden hem belli, nähillikdigiň. Şoň bilen ikiňiz bir oteliň içinde bir spalniň üstünde ýatyp. Ýa-da o Manokomy näme men. Şoňa gidip halkda alan puluňy humardan geçireniňi aýtyp berseň bolýar-a. Haramzada, haramzada bolýar-da. Aý bölek. Indi näme ol sen o adamlary allaýaň. Men okuwa gaýtdym. Näme etdim diýip. Daşoguzda sen ady belli. Aý bölek jandyň ha ho. Ejeň, kakaň senden bizar bolup seni kowup goýberdiler-ä. Öýüňden kowup goýberdiler-ä seni. Bar git seň ýaly gyzym ýok diýip. Utançsyz bi haýa diýip. Şumadam bir oglanyň boýnuna iýlip ondan çaga dogup näme etjegini bilenok diýä indem diýä. Indi sen onam kidat etjek bolup wepa atly bir doktor bar. Lukman. Biläňizmi kim barada diýýämi? Şoň boýun asyljak bolup Ýewropa, Sewropa taraplara geçjek bolup ýörsiň. Eý, maňa kömek ederim ka diýip, Kaspirowski ýalak bolup. Kaspirowski Murat Kurbanowa şeý diýýär. Senem o wepa diýlen oglana şeý diýýäň. lukman wepa. Mähriban adamlar, hormatly adamlar. Meňki aýtmak, siziňki diňlemek we netijänem özüňiz çykaryň. Janyňyz sag bolsun, görjeňiz gowy bolsun. Samsyk ýoldanam ýöremäň. Akyllyja boluň. Hoş sag boluň.